Gaetano Buttigieg twieled il-Ħamrun fis-17 ta' Jannar 1923. Ommu, Maria Assunta Imwielta Deguara, missieru Francesco Buttigieg, li kien fundatur tas-Soċjetà Mużikali San Gaetano tal-Ħamrun. Ta' erbatax-il sena daħal apprentist id-dockyard fejn laħaq skrivan. Gaetano kien żagħżugħ mimli enerġija u attiv ħafna fl-Azzjoni Kattolika. Kien mitlub jiftaħ fergħa tal-Azzjoni fil-Marsa. Mat-tfal li kien jgħallem, kien kreattiv u ddedikat. Beda jiktbilhom kanzunetti u makjetti biex jieħdu gost jirreċtawhom fil-kantina taħt il-Knisja tat-Trinità u b'hekk iħeġġiġhom jattendu. Jien niftakar il-Gaetan meta kien jispiċċa mix-xogħol kien jiġi jinżel quddiem il-Knisja, kien hemm ħanut ta' Ġużeppi l-Billy Boy, kien jieħu kafè u wara mbagħad imur jiftaħ l-azzjoni, it-tfal ikunu jistennewh biex jiftħilhom. U mbagħad il-Ħadd kien joħodhom il-Marsa tal-Ingliżi jilagħbu l-ballun u hu kien jilgħab magħhom u kien ikollu borża ħelu u jqassamhielhom. Jien kien imissni xi waħda. Kien jaf ilaqqa' sew l-ispiritwal mal-materjal. It-tfal li kien jgħallem baqgħu jġibulu rispett kbir tul ħajtu kollha. Uċċiet minnhom San Rocca Boccini. Kellu isqof ukoll Franz Baldacchino, tgħix kemm feraħ. Kellu talent kbir fir-rima u kif ipoġġi l-kliem u l-aċċenti fil-kanzunetti. Naħseb Gaetano mid-dera kien għandu jkun jagħtas u jirrima. Għax ir-rima kienet tant faċli tiegħu, tant faċli. Mhix imqanżħa. Meta kultant tisma' konsonett tinduna ta' ta' għamel dik il-kelma biex jirrimha. F'Gejtanu ma ssibhomx, laqgħa kollox postu. Tant ħelwin. Spiss bdew jistednuh ikanta fl-attivitajiet nazzjonali tal-Azzjoni Kattolika u għaqdiet oħra. Beda jdur ma' Malta kollha. Gejtanu jien meta kont tifel kien l-idolu tiegħi. Tant kont nammira l-ħila li kellu li dawk il-kanzunetti li bħala tfal fuq Radio Fusion konna nisimgħu aħna bil-Ingliż jew bit-Taljan, f'daqqa waħda dawn ġew bil-Malti. Skoperta għalina kienet. Għalija kien l-idol, jiġifieri jien jekk tgħidli jien għalija Jethro Buttigieg kien daqs kemm kien Elvis dik il-ħabta, daqs kemm kien Pat Boone, l-istess. Meta billi jiena kont fl-Azzjoni Kattolika, allura kien ikollna ħafna laqgħat tal-Azzjoni, f'kull laqgħa li kien ikollna meta kien ikollna dawk il-serati kbar, Gaetano kien ikun hemm. U aħna kulħadd kif jgħid Ħiereġ Gaetano Buttigieg is-sala kollha għax Gianluca Gianluca għandu ċans. F'daqqa waħda kien is-sala kollha tqum kulħadd iċapċap kulħadd irid jisma' lil Gaetano. Beda jieħu sehem ma' Monsinjur Mikiel Azzopardi fil-programm Is-Siegħa tal-Morda fuq ir-Rediffusion. U aktar tard fuq it-televiżjoni, li kien għadu fil-bidu tiegħu, Fil-programm Fuq Min Tiġi Ssir Sultan, wieħed mill-pjanisti ewlenin li kien jakkumpanjah f'dawn l-avventuri kien Edward Taliaferro. Għalija jiena Gaetano kien wieħed mill-pijunieri tal-kanzunetta Maltija. Gaetano wara li kien jaqleb dawn il-kanzunetti mill-songs Taljani, Ingliżi u Amerikani għall-Malti, imbagħad beda Jikteb ukoll songs oriġinali kemm il-mużika u kemm il-kliem. Iżżewweġ lil Censina Bonnici fl-1953 u kellhom ħdax ulied. Gaetano kien bniedem bilanċjat ħafna u dejjem baqa' jsib ħin jgħallem, ikanta u jieħu ħsieb il-familja li tant kien jindokra u jħobb. Ħalliena għaxar snin ilu. Kif dejjem għex. Ferħan, b'daħka u tbissima fuq fommu.